Njohi ya mũhĩrĩga ĩkoragwo ĩ nyanja ithathatũ kana yagĩrĩirwo kũgayanio maita matandatũ. Ĩyo nĩyo ndereti ya ũmũthĩ. Nĩ thayũ Gĩkũyũ, nĩ thayũ Amũmbi o harĩa ũrĩ. no ũkorwo wĩ bũrũri-inĩ ũyũ, kana ũkorwo wĩ bũrũri wa na nja, njugaga kĩrĩra gĩkĩ ti kĩa hĩndĩ ĩno, nĩ kĩa nginya njiarwa cigoka, nĩ cigoka haha mahote... kũgetha kĩndũ kĩega kana mamenye ũrĩa kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere kana gwĩka. Nĩkĩo ngũragia mũthikĩrĩria o harĩa ũrĩ na gĩtĩo kĩnene mũno, ĩno ĩtagwo Bĩĩri Mũturi Gĩkũyũ Show, ngũragia ũ subscribe na ngagĩkwĩra ũyũ nĩ wanyu, agagĩtwo kwa marĩtwa. Mĩri mũturi wa Kamau, nĩ Mũmbũi wa mbarĩ ya Mbuu, na mũihwa na Acera. Reke tũingĩrĩre topic ya ũmũthĩ. Ũrĩa njohi ya mũhĩrĩga ĩgayagwo hĩndĩ ya iracia. Angĩkorwo njohi hĩndĩ ya ira cia njohi ya mũhĩrĩga nĩ yoka rĩ, yagĩrĩirwo kũgayanio maita matandatũ, kana ĩkorwo ĩ nyanja ithathatũ. Nĩ tũkũrora o nyanja kana o igai rĩnengeragwo a. Igai rĩa mbere, kana nyanja ya mbere ya njohi, ĩkoragwo ĩ ya athuri a mũhĩrĩga. Nyanjia ya kerĩ ĩkorwo ĩĩ ya atumia a mũhĩrĩga. Nyanjia ya gatatũ ĩkorwo ĩĩ ya ithe wa mwanake. Ya kana ĩkorwo ĩĩ ya ithe wa mũirĩtu. Ya gatano ĩkoragwo ĩ ya mũrora, mũrora nĩ kuga no gũkorwo kũu kwĩna mũthuri wa kĩama ũgũkĩte, kana o mũgongoni, acio nĩo metagwo mũrora tondũ ti a mũhĩrĩga ũrĩa wĩ kũu ũrĩa ũkĩreheirwo indo. Njohi ya gatandatũ, nĩ ya kuuna njohi. ya kuuna njohi in terms of no gũkorwo kwĩna andũ magũkĩte gatene na tene, na thĩiniĩ wa iraci nĩ gũkoragwo na andũ aingĩ o kũrĩa maumire, na... kũrĩ angĩ makoragwo na tũhũ tũhũ, ĩyo ĩkoragwo ĩ njohi yao magakĩnengerwo ndahi yao kana rũhĩa rwao magakĩnyuaga. Ĩyo nĩ ya mũndũ wothe, no ũthiĩ ũgakĩnengerwo kĩrĩa gĩ gĩaku, ĩyo njohi yaku na njohi no mũndũ wothe ũngĩhũthĩra njohi ĩyo. O rĩngĩ njuge, ĩ kũrĩa kũngĩ gũthiaga mbia rĩ, mbia ciagĩrĩirwo gwĩkwo atĩa kũrĩa gũthiaga mbia ciĩ ta njohi? Makinya no macio. Angĩkorwo kwanengeranwo mbia cigaywo na makinya macio matandatũ. mbia citigaikagio atĩ tondũ athuri nĩo manengerwo mbia ĩta njohi makauga nĩ ciao. Mbia icio cigaywo maita matandatũ o ũguo ndatarĩria hau. No twĩyũrie kĩũria atĩrĩrĩ, njohi ya atumia thikũ ici nĩ, atumia nĩ manengeragwo? atumia nĩmagĩrĩirwo kũnengerwo njohi yao, nĩguo marathime ciana icio cioka kũracia kana kũracĩrio kana acio maramba kĩhiko. Njohi nĩ njohi na no yohore. Koguo rĩ, the moment mwaga kũnengera atumia njohi yao inyuĩ athuri. nĩ kuoha mũroha ciana icio, na ũcio nĩguo ũma. Koguo atumia manengeragwo njohi yao. Ona kũngĩkorwo na soda cigana atĩa, soda citingĩrathima ciana. Na igongona rĩu rĩkoragwo rĩ rĩa kũrathima ciana tondũ... mũhĩrĩga hĩndĩ ya rũracio umaga na nda, kĩrĩa kĩaingĩra nda nĩkĩo kĩrathimaga ciana icio. Koguo rĩ, atumia acio manengerwo soda rĩ, atĩ gũgakĩrĩkana atĩ nĩ ma, soda ndĩrĩ yakorwo na nongori ona ha. Reke ndĩmũtare andũ aitũ. It is too bad for us. atĩ gwĩciria njohi no ĩra, soda no cirathime ciana, aca. Tondũ wa soda ĩyo ndũĩ kũrĩa ĩthondekeirwo, kana ndũĩ ĩthondekagwo atĩa. Kũguo rĩ, ciana cirathimagwo na njohi tondũ njohi indo irĩa cithondekete njohi, cikoragwo na nongorio ya kĩrathimo gwĩ ciana icio. Ngwĩciria hau nĩ twarũnga ũrĩa hagĩrĩire. Koguo rĩ, andũ mamenye ũrĩa njohi yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩgaywo. O rĩngĩ, nĩ ngũragia hau wĩ mwĩroreri kũrĩa ũrĩ ũ subscribe, ũ share. Ona ũ comment na ũ like na I'm very much humbled for that. Thank you na nĩ thayũ, kerĩ ona gatatũ tuonane ikereka rĩu rĩngĩ.